Gazly we düzgünsiz suw içgileriniň ýürek agyrysyna, iç agyrysyna, deri çüýrük keseline sebäp bolýanyny ählimiz bilýäris. Emma şonda-da bu içgileri içýäris. Bolýa, durmuşymyz boýunça bulary hiç hili içmesek, ölýänçäk içýän ýeke zadymyz suw bolsa, bedenimizdäki täsir nähili bolardy? Meşhur gözlegçi Kers Beýls diňe suw içip bir aýlyk barlag geçiripdir we netijesi geň galdyryjy we umytlandyryjy bolupdyr. Barlaglaryň dowamynda şu netijeleri görüpdir. Semiz bolsaňyz, hiç hili berhizde bolmasaňyzam horlanyp başlarsyňyz. Ähli içýän zatlaryňyzyň ýerine dokuz gün diňe suw içseňiz, her gün sekiz kilometr ylgan ýaly bolarsyňyz. Bu berhiz ýa-da dowamly maşk etmek ýaly güýç sarp etmän Şol bir kileňizde galmagyňyz üçin aňsat ýoldur we metabolizmaňyz çaltlanar, günüň dowamyndaky energiýa derejäňiz we dynç algyňyz artar. Ortaça biriniň her gün içmeli bolan suw mukdary iki litrdir we irden öýden çykmakaň ýarym litr suw günüň dowamyndaky metabolizma çaltlygyňyzy ortaça ýüz ýigrimi dört göterim artdyrýandyr. Şonuň bilen birlikde beýniňiziňem her wagtkysyndan has gowy işlär. We suw beýniňiziň ýangyjydyr. Adam beýnisiniň ýüzde segseniniň suwdandygyny bilýärdiňizmi? Günüň dowamynda konsentrasiýaňyzy artdyryp, has netijeli pikirlenmegiňizi we öňki ýagdaýyňyzdan has gowy energiýaly galmagyňyzy üpjün eder. We suw bedeniňiziň kabul edişine görä işdäňizi basdyryp, köp naharlanmagyňyzyň öňüni alar. Köp wagtlar adam bedeni suwsuzlygy açlyk bilen garyşdyrar. Eger birden bir zatlary iýmek isleseňiz, bu bedeniňiziň iýmitleriň içindäki suwuny sarp etmegi sebäpli bolup biler. Ajygaňyzda suw içip görüň. Hakykatdan hem bir zatlary iýesiňiz gelmeýän bolsa, suw içeňizden soňra özüňizi dok duýarsyňyz. Suw öýjüklere kislorod daşaýar, bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrar. Dawliniň galmasyny, içagyry keseli, içege keseli ýaly köp keselleriň töwekgelçiligini peseldişi ýaly, ýüregiňiz has gowy işlär. Günde bäş ýüz stakan artyk içilen suw, ýürek agyry töwekgelçigini ýüz kyrk bir göterimine peseltýändir. Çarlson Majin otuz günläp günde üç litr suw içip, towsan munda bedeniniň nähili üýtgeşikligini görkezjegini her hepde öz suratyny düşürip barlady. Birinji hepdäniň soňunda deri reňkinde azajyk bolsa-da açyklyk gördi. Üçünji hepdede ýaňaklarynyň has üýtgeşikligini aýtdy. Bir aýlyk barlagyň soňunda bolsa, suwuň içki organlaryna has gowy ýaýrandygyny we has sagdyn duýýandygyny aýtsa-da, owadanlygyna hiç hili täsiri bolmadygyny we bu barlagy etmek isleýänlere sagatda iki gezek tuwelede gitmäge taýýar bolmagy, owadanlaşmagy garaşmaly däldigini Suwuň sizi owadanlaşdyrjagy gürrüňlere ynanmaly däldigini aýtdy. Emma şonda-da köp suw sarp etmegiň bedeniňizdäki zäherli maddalary has çalt zyňar we bedeniňizdäki gara nokatlary, gözleriň aşagyndaky gara tegelekleri azaldyp biler we derini nemlendirip, ýumşadyp deri owdanyňyzdaky üýtgeşikligi togsan günden has köp wagtlarda tapawutlandyryp boljak bir ýagdaýa getirip biler. Bolýar, durmuşyňyz boýunça hiç hili suw içmeseňiz, bedeniňize näme bolar? Adam bedeniniň ýüz altmyş bäşini döredýän suw. Esasy çözüji bolany üçin iýmitleriň we gormonlaryň bedeniň içinde gezmegini üpjün edýär. Bedenimiziň her gün ortaça bir ýarym litr suwy daşyna çykar we beýleki ýarym litr dem alynanda bugarly howanyň çykmasyny we derlemegimizde ýiter. Suwsuzlygyň birinji bildiriş aýratynlygy guran bir agyzdyr we suwsan agyzdan gara peşew we has ysly ys geler. We ondan soňra adam seňsilen ýaly we rahatsyz duýup başlar özüni. Beýni dokamasy gysgalar we azrak kiçeler. Bir ýa-da iki gün hiç hili suw içmeseňiz, hiç bir ýerik gidip bilmersiňiz. Ýuwdunmagyňyz kynlaşar. Suwsuz galan bir beden beýniň işleýşiniň bozulmagy netijesinde aklyndan azaşyp biler we wagtyň geçmegi bilen gan deriňizi baryp bilmezligi üçin bedeniňiz çal gök reňke öwrüler. We suw içmän üç ýa-da dört gün geçenden soňra içki organlaryňyz we beýniňiz öçer we iň soňunda ölersiňiz. Ýene bir zat, köp suw içmek hem öldürip biler. Içýäniňiz her suwuň düzümindäki natriý we kaliý ýaly elektroidler massalaryňyzyň we nerwleriňiň sazlanşykly işlemegini, gan basyşyňyzy we mukdaryny kadalaşdyrar. Bular bolmasa beden işläp bilmez. Emma bir gezekde iki litr suw içmek ýaly gysga wagtda köp suw içmek beden suwunyň öýjüklere geçmegine we çişmegine sebäp bolar. Beýniň kellesinde çişýän trillionlarja öýjügi saklamaga ýeri ýokdur. We bu kelle agyrysy baş aýlanmak bilen başlap, Koma, dem alyş ýetmezçiligine we soňrasynda bolsa ölüme sebäp bolar. Kyrk ýaşyndaky Jeý Kulin berhiz tutýan fänsine her gün dört litr suw içmegi we on iki hepdede ýigrimi bäş kilo gorlanmagy wada beren berhiz programmasyny taýýarlap berdi. Hensin bolsa bu dört litr suwy bir günüň içinde içmegine derek iki sagada ýakyn bir wagtda içýär we beýni fermenter netijesinde durmuşynyň soňy boldy. Ýadyňyzdan çykarmaň, ähli zadyň has köpi zyýanlydyr.